Ambani chhungkaw hausak zia an sawi thu hi kan hre fo tawh thin ngei ang a, mahse engvanga hausa em em nge an ni tih leh engtia bul lo tan chho nge an ni tih erawh hria an tam lo mai thei. Tun ṭumah chuan India mi hausa tawn tawh minute ni dan zelah cheng vai bel che hnih la lut zel anga chhut Ambani chhungkaw chanchin hi i han ngaithla leh ang. Ambani chhungkaw hausakna hi Dhiraj Lal Dhirubhai Ambani aṭanga rawn inṭhan a ni a. Dhirubhai Ambani chu kum sangha zakua sawmthum leh pahnih khan Gujarat-a khawte takte Chorwat-ah a lo piang a. Ka pa chu zirtirtu a ni. An unau hi panga lai an ni a, a pa hlawh chauh ringa khawsa ve mai an ni a. In te tak te ah chengin chhungkaw nuam sa tak an ni bik lo a ni. Dhirubhai Ambani hi a naupan lai atang rengin mi danglam, mi bik a nihna a lang tawh a, an unau zingah pawh a danglam fal hle a ni. An khaw mite pawhin chu a danglamna chu an hmu thiam a. He naupang hi mi ropui tak a la ni ngei ang an ti thin e, an ti. Naupang kum sawm pahnih mi chauh a nih laiin zirna sang zawk zir turin an khaw chhuah sanin Junagadh lamah a kal ta a, naupang mai a la nih avangin a lung a leng em em thin a ni. School tha a luhna pawh an neih zawh loh avangin. Fee chawi ngaih lohna school, Sorkar School, Bahadur Ganji High School-ah chuan a lut ve ta a. Hetih hun lai hian India chu British sorkar awpna hnuaiah a awm a, India zalenna sual pawhin a vawr tawp a thleng chho mek a ni. Dhirubhai Ambani leh a thiante pawhin zalenna sual kawngah chuan tha thawh ve ngei an duh avangin naupang kum sawmpali mi chauh niin, Kum sanga zakua sawmli leh pasarih ah chuan a thianpa Krishna Kant Vakkaria nen zirlai pawl pakhat Junagadh Vidyarthi Sangh chu an din ve a, an pawl hian India zalenna sual kawngah theih tawk chuahin an bei ve a ni. Kum sanga zakua sawmli leh pakua ah tha takin matric a pass a. Mahse, an chhungkua chu an re theih em avangin a kal leh zel dan tur erawh a ngaihtuah thiam lo hle a ni. Hetih hun lai hian Gujarat tlangvalte chuan inhlawh tura Arab ram lama kal chu an intih hmuh hle mai a. Arab ramah chuan kum sawm dawn teh hna an va thawk a, chuta sum an khawl khawm hnuin India ramah lo letin sum dawnna bul an tan ta thin a ni. Dhirubhai Ambani pawhin Tlangval dangte ang bawkin a rap ram lama inhlawh ve chi thain hre ta a. Kum sawm paruk mi chauh niin an khua atanga KM Sangni leh Zanga laia hla a rap ram Aiden lama inhlawhna zawng tur chuan a thawk chhuak ve ta a ni. Aidenah chuan hnathawh tur hrang hrang a zawn kual hnuah Bessie and Co-ah chuan a interview ve a. Vaneihthlak tak maiin heta interview tu pa hi Maganbhai Patel, Gujarati, a lo ni hlauh mai a. A interview na ah chuan Dhirubhai Ambani chu Times of India chanchinbu chhiar tir a ni a, chuta tanga a thil hriat te ziah chhuah tir a ni a. Chu chu awlsam takin a han ti ta mai a, tichuan hna chu a hmu ve ta a ni. A hnuah a interview tu pa hian Dhirubhai Ambani hi duhsakna vanga hna pe ka ni lo a, a thiamna vang liau liauin hna kha a hmu zawk a ni, a ti hial a ni. Bessy and Co. Company hi a lian hle mai a, tuipui sen leh a chheh vela sumdawnna chi hrang hrang, heng, lirthei te, savun lam leh petroleum lama sumdawnna, za sawmriat lai an thunun a ni. Dhirubhai Ambani pawh chu he company ah hian a han thawk ve ta lau lau a, petrol pump ah petrol pe tu ah te a chang a, a changin an company thil siam chhuah chi hrang hrang, grease leh oil te zuar kualin hmun hrang hrang ah a zin kual thin bawk a ni. Ambani danglam em emna chu a sum dawn thiamna mai bakah a fingin mi hneh theihna riau a nei hi a ni a. He company-a a thawh chhung hian ni khat chu a hnathawhna hmun Eidena an pawisa hman ber, Rial, an ti a, Silver awm zat chu pawisa thlengna hmuna Rial hlutna aiin a sang zawk tih a hrechhuak ta a. A awmzia chu Rial khat chu pawisa thlengna hmuna Pound sawmin an thleng theih laiin Rial khatah chuan Silver Pound sawm pahnih lai man a awm tihna a ni. Rial khatah pound hnih zel a hlep thei dawn tihna a nih chu. Chu tak chu sum dawn nana hmangin pawisa thlengna hmuna rial te chu a lei chhuak a, a chhuam tui a. A silver awm zawng chu London lama silver lama sum dawng te hnenah a hralh ta a ni. Chutiang chuan thla thum lai a ti hmanah pawisa pawh a hlep nual hman a ni. Mahse, chutia pawisa thir a bauh ta duak mai chu sorkar beng hial a lo thlen takah chuan a chhunzawm zel ngam ta lo a ni. Pumsangkhat zakua sawmnga leh parukah chuan Dhirubhai Ambani pawh a kaisang ve tawh hle a, petrol pump manager hial a ni ve tawh a ni. Mahse, chu hnaah lungawi mai chu a la tum hauh lo. A hna ban hnute chuan Eden Bazar leh sumdawnna hmun puiah te chuan kalin An sumdawn dante a zir a, sumdawng lian te a titi pui bawk a, chutianga a tih pah chuan Buhfai leh Chini-a te chuan sumdawnna te nau a kalpui pah bawk a. Engtik mia emaw chuan ama puala sumdawnna bul tan ve chu a tum ruh hle a ni. Kum sangkhat zakua sawmnga leh pali-a, kum sawmhnih leh pahnih mi niin,

Eidenah chuan kum sawm chuang zet a awm hnu chuan Dhirubhai Ambani chuan India ram lama hua mahni pula sum dawn aṭan ve chu a hun tawh niin a hre ta a. Tichuan kum sangkhat zakua sawmnga leh pariatah chuan India ram lamah chuan an chhungkua chuan an rawn let ta a ni. India rama an rawn let hnu chuan Bombay-ah inbengbelhin Chutah chuan a cousin Champak Lal Damani nen Reliance Commercial Corporation tih chu an din ta a ni. A din tira an office chu room te tak te, square feet za thum sawnga chauh zau niin dawhkan pakhat leh chair pakhat bakah telephone pakhat zawng nen bul an tan a ni. A tirah chuan Aiden lama spices kan tih thin heng, zira te, aieng te an thawn chhuah bai bakah, Ethiopia, Kenya leh Somalia lamah puan than an thawn chhuak bawk a ni. Mahse, reiloteah Ambani chuan sumdawnna hlawk zawk leh tha zawk a hmu chhuak a, chu chu mihring chhiam chawp khawl la chi hrang hrang heng, nylon te, viscose leh polyester hmanga sumdawnna hi a ni. Chutiang khawl la chu a khawih vel a nawm bakah a man tawm zawk a. Chuvang chuan India rama puan than siam tu factory te chuan chutiang khawl la chu an duh zawk hle a ni tih a hre chhuak ta a. Chutiang khawl la ram chhunga siam chhuah te chuan factory ho mamawh za a sawm bak an phu hru zo lo a, chumai bakah ram pawn atanga lak luh kawngah sorkar chuan dan khauh tak mai a siam avangin duh duh a lak luh ngawt theih a ni bawk si lo a ni. Chuvang chuan India ramah chutiang khawl la chu a vang em em mai a ni. Hetih hun lai hian sorkar chuan ram chhunga bungraw lak luh leh thawn luh chungchangah dan a siam a. Chu danah chuan entir nan miin ram pawnah puan than cheng sawmhnih man a thawn chhuah chuan cheng sawmhnih man hu chiah a la lut thei a ni. Chu phalna chu mi eng emaw zatin nei mah se, An hmang tangkai em em lo a ni tih Dhirubhai Ambani chuan a hrechhuak ta a. An licence chu man man takin a lei khawm sak ta a. Chung a licence lei khawm te chu puanthan siamtu company te hnenah man to tak taka hralh lehin sum tam tak siam nan a hmang ta a ni. Chutih mek lai chuan a cousin Champak Lal nen chuan sumdawnna chungchangah an ngaihdan a inang lo chho tan ta a. Champak Lal chuan thil chiang sa leh hlawk tur chiang sa a him tak a, sumdawnna chu kalpui a duh laiin Ambani ve thung erawh chuan ri sang tak tak lak chu a duh thin thung si. Chutianga an ngaihdan inang lo tak chu kum sangkhat zakua samruk leh panga ah chuan a lo lang chiang ta a, Ambani chuan khawl a siam chawp chu a man a to chho zel dawn niin a hria a. Chuvang chuan tam tak chhek khawla dah that chu a duh a, chutiang chuan khawl la chu a lei khawl ta ṭeuh mai a ni. Mahse chu chu Champak la la ngaihdan a ni ta lo a, a khawl la lei khawm sa chu hralh ṭhen leh turin a ti ta a. Mahse Ambani chuan midang hnena hralh ta lo chuan an thawhdunna sum tling khawm ni lo. Ama sumin chung a khawl la lak khawm sa chu a khul ta vek mai a ni. A hnuka hnih lepah Ambani rin lawk ang ngei chuan khawl lam an chu a rawn to ta vak mai a, Ambani chuan hlep tam tak a neih phah ta a ni. Chumi hnu chuan Champaklala hnenah chuan a chanpual cheng nuai ruk a pe a, an thawh dunna chu an ti tawp ta a ni. Dhirubhai Ambani hlawhtling em em na chhan nia an sawi thin chu a hma thlir tha lutuk mai hi a ni. Champaklal nena an inthen hnu chuan a company chuan chak takin hma lam a pan ta a, khawl la hralh maiah chuan a lungawi ta lo a, puanthan siamna factory dinah an sum dawnna huang chu zauh chhoh leh zel a rilruk ta a ni. Chumi atan chuan Naroda, Gujarat-ah chuan ram zing te a lei a, chutah chuan factory tur in chu sa in puanthan siamna khawl pali nen chuan bul a tan ve ta a ni. Vaneihthlak tak maiin he sumdawlna bul a tan tirh hian a hmaa a lo awm tawhna Aden lamah chuan tualchhung buaina chhuak avangin Chu rama hnathawk India mi tam tak chu an rawn hawng a, chung mite chu sumdawnna kal hmang hresa an nih avangin Ambani chuan lo chhar hlawmin a hran pa a zirtir ngai lo an nih avangin an tangkai hle a ni. Ambani chuan India rama puan than siam chhuah te chu an siam mawl deuh tawp a, hming emaw brain an pe lem lo a ni tih chu a hre leh thuai a. An sumdawnna chu vawrh lar leh zual nan an puan than siam chhuah chu hming pek thain a hre ta a, a hming atan chuan Vimal tih a hmang ta a ni. Vimal puan than han tih chuan rual u deuh te zingah chuan a mikhual lo hle awm e. An puan than siam chhuah chuan kar lova India ram a tuam chhuak thuai a, a hma a sumdawng te la tih ngai loh. Tech line an tih mai, only Vimal tih te chu a lar em em mai a. An puan than siam chhuah vawrh lar nan hian kum khatah chengvai bel chhe khat lai a seng thin a, fashion show te an huai hawt a, kawt thlerah lian tak taka an tar bakah chanchinbu-ah te chuan Vimal tih chu a chuang tiar tuar mai zel a ni. Mahse, chung pawisa te chu a thlaw na seng a ni hauh lo. Carlova a hmu let leh zung zung mai zel a ni. A tira Puanthan siamna khawl pali nen chauh a bul ṭan kha. Kum sangkhat zakua sawmsarih leh pakua ah chuan an Puanthan siamna factory pawh square feet nuaih sawmhnih leh panga laia zau a ni tawh a, thawktu pawh mi sanga chuang zet an lo ni ta a. Kum khat chhunga a hlawkna ringawt pawh cheng vai bel chhe za sawm nga leh panga lai niin Reliance chu India rama puanthan siam chhuak tu lian ber a lo ni ta a ni. Sumdawnna kawnga Ambani hlawhtlinna hi tluang put leh harsatna tawk lo a ni hauh lo a. Sumdawng dangte laka a danglamna leh a finna hi a hlawhtlin chhan pakhat a ni. Kum sangkhat zakua sawm sarih leh Kum sangkhat zakua sawmkua a inkar chho. India rama economic reform an tih mai lo thlen hma chuan sorkarin sumdawnna hi a thunun a, sorkar phalna lo chuan duh duhah sumdawn ngawt theih a ni thin lo a ni. Chuvang chuan Dhirubhai Ambani pawh hian a hun lai zela politician leh sorkar million te chu thiantha ah a siam zel a. Sorkar lai an nih emaw, Opposition an nih pawhin thian tha takah a siam zel mai a ni. Chuvang chuan kum sangkhat zakua sawmsarih leh pakhatah chuan High Unit Value Scheme an tih chu sorkar atangin a dawng a. He scheme hnuaiah hian ram pawn atanga bungraw chawk luh chu huam zau zawkin a kalpui thei ta a. A hmaa nylon thawn chhuah chuan nylon chauh lak luh theih thin ang kha ni tawh lovin, a duh duh a la lut thei ta a ni. Hei hi Reliance company chuan a hlawk pui hle a ni. Sumdawnna khawvela Dhirubhai Ambani hlawhtlinna hi tluang purh emaw harsatna tawk lo a ni bik hauh lo va. Sumdawnna khawvel, inelna khawvelah hian a finzia leh sumdawng mi a nihzia hi a ropui a. Ngaihsan pawh a hlawh hle a ni. Chung zingah chuan Nusli Wadia Bombay Dyeing Company neidupa nena puanthan sumdawnna khawvela an inbeihna hi ngaihnawm tak a ni. He an inbeihna ah hian theih tawp an chhuah a, hmelhriat neih that leh thil tih theiah pawh nasa takin an inbei a ni. Wadia-a'n Bombay Dyeing Factory a dintir chuan Mak tak maiin sorkar atangin kum hnih chhung zet a licence chu hrian sak a ni a. Chumi hnuah factory dinna tur bungraw chi hrang hrang lo thleng te chu Police ten kardi chhung zet an hrian sak bawk a ni. An inbeihna pui ber erawh chanchin thar leh fakna lamah a ni thung a. Chanchin bu te chuan Bombay Dyeing chanchin chhe lam hlir an chhuah a, an thil siam chhuah a that tawk loh bakah An hmanraw hman te chu a chhe chi hlir a nih thu te an ziak a. A hnuah hetianga chanchinbu a ziak thin te hi Thirty Dozen. Tih hming lem an vuah sak nghe nghe a ni. Chutih laiin Bombay Dyeing lam pawh an awm mai mai bik hauh lo. The Times of India neitupa Ramnath Goenka chu Bombay Dyeing neitupa Naslio Wadia thian tha tak mai a ni a. Chutia Ambania'n chanchin bu mite a thunun a ni tih an hriat chuan a thil tih dan chhui tur chuan Investigative Journalist Swaminathan Gurumurthy an ruai ta a, ani chuan Ambani thil tih dan dik tawk lo leh chanchin bu mite hnena thamna a lo pek thin te chu rawn hailamin an rawn ti mual pho ve ta thung a, he an inbeihna ah hian a hnu leh zelah phei chuan CBI hial inrawlin Reliance company chu chengvai belchhe sawmhnih leh pasarih zet chawitir an ni ta hial a ni. Hetia an inbeih vak avang nge Dhirubhai Ambani-a hriselna pawh a tlak hniam phah hle a? Kum sangha Zapua sawmriat leh paruk-ah chuan stroke vangin a buai thut mai a, rang takin inenkawl turin America lam panpui nghal a ni a. Hun eng emaw chen a inenkawl hnu chuan that lam pan chho leh mahse, a taksa chuan ngai a awh thei ta lo va, a pang ding lam a zeng bakah a kut a khur a kal pawh a kal tha thei ta lo a ni. Mahse a taksa chuan ngai awh tawh lo mah se, Ambani rilru leh thluak, sumdawng tur reng apiang emaw tih mai tur erawh a la ngai reng a. A hma ang bawkin sumdawnna huang zauh zel chu a rilru a la ni reng a, chu chu India rama la awm ngai reng reng lo. Oil thlip fimna hmunpui leh crude oil atanga thil siam chi hrang hrang siamna hmunpui din chu a ni. Crude oil kan tih mai hi factory ah an thli fim a, a tha deuh chu petrol leh diesel ah te kan hman laiin a ek chhia emaw a tha vak lo te chu heng. polyester leh thil dang chi hrang hrang siam nan hian a la hman theih a ni. Chutiang factory din chu Dhirubhai Ambani rilru kaptu ber a ni. Reliance company puan than vimal siam nan chuan ram pawn atangin khawl a siam chawp kan tih synthetic fibre chu tam tak an chaw lut thin a. Heng synthetic fibre kan tih mai te hi crude oil atanga siam an ni thin a ni. Ambani rilruah chuan chutianga ram pawn atanga lak luh ngai lovin Reliance company chuan crude oil hlitfimna hmunpui atanga puan thana siam a nih thleng chu a into delh tur a ni tih chu a ni. He hma lakna hi kum changkhat zakua sawmriat leh pahnih atang khan lo tan tawhin India rama a hmasa ber atan, Patal Ganga ah polyester factory chu a din a. Polyester kan tih hi tunlaia jersey puan kan tih mai ang chi, hak nuam leh fan duh tak ang chi hi a ni. He factory hi thla sawmhnih leh paruk chhung a din tur a ruahman ni mah se, thla sawm paruk chhung lekin an puitlin thei hial a ni. Phet atang hian an khawl lam amaw chu siam chhuak ve thei tawh mah se, khawl la siamna hmanrua ber chu, ram pawn atanga an la lak luh avangin lak luh ngai tawh lova khawl la siamna hmanrua siamna hmunpui din chu Ambani rilru kaptu ber a ni. Mahse, chu oil thlipfimna hmunpui chu bul an ṭan hma hauhin harsatna lian tak an tawk ta tlat mai. Ruah bawhawk sur avangin Patal Ganga ah chuan Namen lovin tui a lian thut mai a. Ambani te factory a an khawl dah khawm sa. Cheng vai belchhe tam tak man chu darkar rei lo te chungin tuiin a chin bil ta vek mai a ni. Dhirubhai Ambanian a lo chak em em thin. Oil thlit fimna hmun pui din chu a hlawhchham dawn niin a lang hman a. Mahse hetah tak hian a fapa. Mukesh Ambani ropui zia a lo lang ve ta thung a ni. Tui lian a kang hnu chuan Mukesh Ambani ho chuan an khawl puiin a chip bil te chu a theih ang angin an chhiat darh a, an tifaia an siam tha leh a. Thla khat chhung chhun leh zan zawma hna an thawh hnuah chuan an factory chuan ngai a awh leh ta a ni. Tui lian atanga kum li a liam leh hnu kum sangha zakua sawmkua leh pathumah chuan Dhirubhai Ambani chuan a rilru kap tulian ber. Jamnagar Oil Refinery din an tum thu chu mipui hmaah a puang ta a. He oil thit fimna din hna chu kum sangkhat sakhua leh sawmkhua atanga thawk tanin kum thum chhung nakin sak zawh a ni a. Factory in hna a thawh tak tak erawh kum sang hnih atang khan a ni. He oil refinery hi India ramah chuan mi mala nei hmasa ber a nih bakah, An refinery chuan Ton Magdaduai sawmhnih leh pasarih zet a thli fim thei a, Asia rama a lian ber a ni ta bawk a ni. He project hlawhtlin nan hian billion ruk zet sen a ni a, he oil thlitfimna hmun atanga an siam chhuah thil chi hrang hrang heng petrol leh diesel leh khawnvar tui mai bakah crude oil atanga siam chi hrang hrang, Plastic leh thawmhnaw siamna lama tangkai te chu an hralh chhuak ta chur chur mai a ni. An thil siam chhuah za sawm sarih chu an hralh chhuak a, za sawm thum chu an company in thil dang siam nan an hmang ve thung a ni. He oil hlitfimna hmun hi thlaler a din a nih avangin Ambani chuan factory chheh velah chuan Theihai kung a phun leh ta a, kung nuaih khat leh sanghnih leh zariat lai phunin Mughallal Akbar-a'n kung nuaih khat phuna report a lo siam tawh chu a khum nghe nghe a ni. He an theihai huan atang ringawt pawh hian Reliance Company chuan kum tin chengvai belchhia tam tak a hai lut thin a ni. April sanghnih leh pahnih ah chuan Dhirubhai Ambani chuan Reliance Stakeholder Meeting ah thu a sawi a, hei hi mipui hmaa a inlan hnuhnung ber a ni ta a ni. June ni sawmhnih leh pali, sanghnih leh pahnih ah chuan stroke vak bawkin a buai leh ta a, a nunna chhan tumin theih tawp chhuah ni mah se, July ni ruk sanghnih leh pahnih khan he khawvel hi a chhuahsan ve ta a ni. Hei hi thingtlang khua ah zirtirtu fapa ve maiin India ram mai ni lo khawvel huap pawha sumdawnna lian a din dan ngaihnawm tak chu a ni a. Remchang hmasa bera a fapa Mukesh Ambani-a'n an sumdawnna a kalpui zel dan leh an chanchin ngaihnawm tak tak hi kan ngaithla leh dawn nia.